rĩu nĩ kũbangaiza nĩ thengio mũno na nĩ ngwendete mũno worathikĩrĩria kameme wĩ gũkũ kenya na kũraya na kenya i love you so much i love you so much 20014 kameme fm official fan page muthoni wa kirumba aka baby top kizangira bazuu zote

o haha tũrĩ ĩyoro haha tũrĩ ihinda Ĩ- ta rĩrĩ Ĩ. noho tũkarũgama Ehe, tuge wega ta wega twanĩrĩre Ĩ. tuge ngai nĩ arathimaga how are you miasu ngoke wathire kũ ngoke eh? Ĩ. niĩ na nũhũrĩte ndũngĩka ũguo Eh. ũkawe na mĩaka igana aca Eh, niä ndä ra mä aka yakwa ndingä ka mä tugo tä mä tugo guo bua niä ndiå rä te niä ndiå rä te ũtũraga niä atĩa ngoretwo ndä conjo Ehe. andå waå andå moranagwo thikå cigana ona Thikũ ĩmwe. må thenya å mwe thikå thikũ ä mwe ĩmwe kanjikũrĩra thikå ä mwe kawe wĩ mwana Ũ, ũraigua ngĩrĩ mĩaka- ũkĩ ũrarĩrithia hau ĩtĩ ĩkage ũguo ngacibũ mĩake ona rĩ ithori rĩngiuma ha ũgĩturagwo Ĩĩ, nĩ nda ĩĩ. ũtũraga Tiga atĩa nĩkũgio nĩ nda ũguo nda ũkaigua nda nĩyahiũka ũguo Ĩĩ, ũguo rĩ. ĩĩ, ũkaigua Ĩĩ, to kwĩgaya ĩĩ, nda ũkaigua nda nĩya- nĩngoretwo ĩngiĩte no nĩ kũrĩania ndatuĩria rĩ yanjirie rĩ kũrĩania Ĩĩ. yanjirie mũthenya wa Thursday

mũndũ ndauga atĩ ndaugaga atĩrĩ we nawe hiũka hiũka ũguo ndũĩ mũndũ akĩragio tũndũ Ĩĩ. na ningĩ ngauga niĩ ndingĩringithania nawe Ĩĩ. ĩto niĩ ndirakĩhika mũndũ ahika rĩ Ndũra nĩ njambire gũtiga tondũ wa rĩrĩ Ĩĩ. caina arĩa atare menũ Cai- Caina arĩa menja- mendaga gũikara wĩ updated arĩa mendaga ndĩ menjaga ndemu kũrĩa karĩ mĩnũ niĩ ngĩona mũndũ

niä ndaigä rwo ha ehe nda- ndaiga wakaguku Ĩĩ. må thuri kana må thikä rä ria Ehe, wakaguku wĩciria. anyonia må thikä rä Wĩna cia mũthikĩrĩria. ria ndaiga kuba ndereba kuba makanga Eh. back to whatever Ĩĩ. Any. Na ndira- ona reke ngwĩre na hĩndĩ ĩyo rĩ Eh. ũtangaicĩte ũguo rĩ Eh. ndaharũrũkire thũgũnũ Ĩĩ.

gĩgathiũrũrũka Eh. karorete na kũrĩa ndemu-inĩ Eh. ngamenya wĩho rĩrĩa ndarĩ noho nĩ ndĩ kĩũndũ kĩu gĩa kĩrĩa Agĩa telepathy. Ĩĩ, ũndũ kĩũndũ kĩu Eh. ngona wĩ haha gatege-inĩ Eh. Ĩĩ. Eh. rĩu gagĩbĩra ngauga ũcio rĩu nĩ maharagana erĩ Wakua. ngona ningĩ keyoya Tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia ngona makũmbĩ. keyoya ningĩ mũkona mũkĩranĩtie ũguo Eh. ndamenya nĩ ngũmenya Na no ũmenye pilot no we wĩigaga gatege kau thĩ. nĩ no ehe Eh. ona gebĩra Ona mũigĩrĩri

tukihutia ka- to- kanyama hau Kidogo. ũguokeragi ũguo Ĩĩ. Hĩndĩ ĩyo na gũgationaga mũndũ wa- wa ũkahe company Yes. Ĩĩ. Ehe. tũgĩthiĩ harĩa kwa Joa bus Ehe. Ĩĩ, Ĩĩ. tũkĩrelax ũguo Ehe. tũkĩokuo nĩ ngure Mũkĩambatio. Tũkĩambatio rũgongo Ehe. no haha Naivasha rĩ Ĩĩ. handũ kanjire mairo mairo Eh, Ĩĩ. Ehe. nĩ kahiũ kĩrĩ ũguo Yes. na akĩgũrĩra mũtumia kĩratũ kĩngĩ kĩa mĩkanye Ehe. no nĩ nĩ kamũgũrĩra iratũ ingĩ igĩrĩ cia mĩkanye mbere ĩyo Ĩĩ. na we ũrenda nda- ndakagũrĩrwo ho hatirĩ na thĩna no nä karateanga nĩ mbeca karateanga mbeca mũtumia iratũ ithatũ cia mĩkanye Ĩ, eh, mũtumia nä kä andå igua akä inä rwo nä Joyce, eh, ah, ah, nä njoä macaria Eh, thoge kĩambata nacio Ehe, Ĩĩ. ehe. Rĩu twambata nacio Ĩĩ. rĩ nĩguo ndagenda mũndũ friday hwainĩ nĩguo ndagĩrĩire gũkũhũrĩra thimũ Ehe. ngaigua wĩ mũte wä må tenja Wĩ mũtenja. Ĩ. haya Ndĩ gategeinĩ. Ĩĩ, gategeinĩ Nginya ũkũrĩa- ũkũrĩa gakaharaganĩra nĩ tũkwĩrwo Ĩĩ. Ĩĩ, gategeinĩ Ehe, Ĩĩ. ehe. tũgĩikaranga Ehe. kuma ndikĩrĩ o kũu Ĩĩ. sande tũkĩrĩ o kũu Sande wĩ kũu Nĩ o kũu nginya sande rĩu ona woka rũcinĩ ona rũcinĩ tondũ wa rĩrĩ ũgĩrĩagwo nĩ nda ira Ĩĩ. ĩĩ, ira rĩ Ehe. kamũndũ gaka rĩ yes

kara cia thia ciga githaka-inĩ Ehe. ngĩrĩ ĩrenda ĩrona ta ĩrĩ ithuĩ tũkũmĩteithia Ĩĩ. ndĩramenya ithuĩ na ithuĩ hauti mũno Ehe. tũngĩnyita nyama ya Ĩĩ. ngĩrĩ yũke kĩrĩa tũgwĩkĩra ĩgutũrĩtwo nĩ ngui kũguthũria Ehe. Ĩĩ. Ĩĩ. nawe ndarathuri atĩrĩrĩ nyama ĩrehe ũcoke mũkiri ũguo Hapana. Ĩĩ. Ĩĩ. tũgwĩka atĩa tondũ ndĩngĩnyitĩka na moko nĩ ũndũ wa igego Ĩĩ, ni. ngĩrĩ no rĩ Yes. ngĩrĩ no rĩ Ehe. tũmenya tũkũhũthĩra ũgĩ Ĩĩ. Ĩĩ. Ehe.

gĩkoni å guo Eh. ngui nacio ciå kä taä Ĩ, ngä rä ona irima aha. ĩgĩthiĩ kwĩgarũra ũguo rĩ kaũndũ ka ngathĩti ĩgaka wathiĩ ũĩ atĩa ndarä kä ikonia rĩu nyamarĩ na mũthikĩrĩrie nũ wĩ na bata nä må thikä itikaba tũhũte bas

katheti ono ĩrathi wega Ah, nyita rĩngĩ mũthee Ĩĩ. we nĩ wĩ ũyũ ng'ethetie Ĩĩ. nake mama nĩ ũyũ Aha. rĩu kura ĩgakorwo ha- ĩhana ũũ Yes. we wĩ Aha. haha nake mama Aha. haha gatiki gagekĩrwo haha. hau mũico Mm, Ehe. mm. Ĩĩ. chebukati Yes. kuonia raũ na mama ũrĩa kura ĩgakorwo ĩhana aramwĩra atĩa Ah, gathĩ kura rĩ kura tondå rå nyitagä ra gå kå ĩgakũre hano Ĩĩ. tondũ andũ nyitagĩra gũkũ na na ũriganĩrwo Ĩĩ. we nĩwe mbica ĩno ũyũ Ĩĩ. ũng'ethetie nĩwe ũyũ Ĩĩ. mama nake nĩwe ũyũ Yes. gatikirĩ haha må ico ikaha mũico ũgekĩra gatikĩ haha mũico-inĩ Ai, ai, Ĩĩ, ehe. ũgaikio guo Ĩĩ. rĩu chambukati aramuonagia atĩrĩrĩ ũrĩa gakorwo ĩhana Haya. Ĩĩ, Ĩĩ, ĩĩ. ĩĩ. nĩgetha matigatuĩke nä mahä ngä na cä ka nä no mweri å ngä å mwe na mweri umwe na nuthu å guo Ĩĩ. wathi na na thutha mweri ngwo Ĩĩ, warothiä na thutha Eh, Ehe. wega ta wega Eh. andikitwo haha uguo haha haha haha thutha Eh. andikitwo mm, Eh. kira kira kira kira kira Mm, stop stop stop ah tumia Eh, haiya Ĩĩ. gavana nyoro ri kumanenji gukiria twana tukirira ona imwe iru uguo tå ramuona tå karä ra Eh, karaikora mataneti rĩu ararĩ natuo Eh, Eh. akĩikora mataneti gũcarĩra ciana rĩu athiĩ gakora rĩrĩ Eh. nginya rĩ- arĩa nginya kũrĩa athiĩ kwarĩria andũ Eh. rĩ akora nginya ciana nĩcio iroka kũrĩ we makĩria ikanjia kũrĩra ĩĩ ikamũrĩra kana kacita harĩa araugĩra tumia Eh. kana gakira na gakira Haiya, Ĩĩ, haiya, ĩĩ, nĩ kũira. kethwiti, kethwiti, Ehe. kethwiti.

mundu witagwa Fred Chebukati Ehe. kuingatithia George wa munyota athiite kuhitukio na tigiti wa upresidency uhoro uratuthomithia ni kuraringana riri wina ri twari hana atia uguthie gwitia giti Ũgĩthiĩ gĩa gwĩtia upresidency gĩtĩ. wa munyota ri araingatithirio